Үтүө алыптаах кээһэннэн, саргылаах саҥа сылынан күндү олохтоохтор, ытык-мааны ыалдьыттар, кэрэчээн кэнчээри ыччаппыт. Кэрэ тылынан кэрэһэлээн туран, Куйаар ситиминэн эйэҕэс истиҥ тылынан эҕэрдэлиибит! Бу ааспыт икки тыһыынча сүүрбэ сыл Российскай Федерацияҕа өйдөбүл уонна албанар, Саха Республикатыгар бэриниилээх буолуу уонна Дьөккөммүт нэһилиэгэр Улуу Кыайыы сэттэ уон биэс сыла, Советскай Союз Геройа Николай Алексеевич Кондаков үүт сааһын, Социалистическай Үлэ Геройа Алексей Николаевич Черканов сүүс уон сааһын, Ыллыкчаан оҕо уһуйаана тэриллибитэ алта уон сыла. Үбүлүөйдээх сылларбыт түмүктэнэн эрэллэр. Ол чэрчитинэн куйаар ситиминэн араас үлэлэр, тэрээһиннэр ыытылыннылар. Билигин эҕэр да тыл бэриллэр Дьөккөн нэһилиэгэ муниципальнай тэриллии аҕа баһылыгар Егор Иванович Степановка. Уастабыллаах бүддүй тулахтарын, эһигини барыгытын салаллан кэлбит саргылаах саҥа дьылынан Дьэккэ нэһилигин дьаһалтатын аатыттан уонна түс бэйэм аппыттан ититик истиник эҕэрдэлиибин. Баҕарабын эһиэхэ дьолу, саргыны, үөрэххитигэр, үлэҕитигэр үрдүк ситиһиилэри, дьиэ кэргэҥҥитигэр ил-эйэ эҥэрдэстин. Хас биирдии киһи кэлэр саҥа сылтан элбэх үчүгэйи кэтэһэр. Ол курдук бу сылга ааһан эрэр сылга туолбатах баҕа санааларгыт, былааннаргыт хайатар даҕаны кэлэр сылга Олоххо тиийдиннэр, баҕа санааларгыт туолуннар. Биһиги Дьөккөммүт нэһилиэгэ эһиги сылга эмиэ элбэх былааннардаах, ол курдук сурукка-бичиккэ киирбитэ икки сүүс биэс сылын уонна биир дойдулаахпыт Степан Филиппович Гоголев төрөөбүтэ сүүс сүүрбэ биэс сылыгар ананар элбэх тэрээһиннэр күүтэллэр. Олор барыта былаҥҥа киирэннэр туолаллара буоллар диэн баҕарабыт. Ол иһин хас биирдии дьокуун нэһилиэгин олохтооҕо бу тэрээһиннэргэ кыттыһан биир киһи курдук үлэлээн-хамсаан үүнүөххэйиҥ-сайдыаххайыҥ диэн ыҥырабын. Өссө төгүл Барыгытын саҥа дьылынан, саҥа дьолунан! Бу кэлбит сылбыт кыһыл көмүсөҥнөөх тимир оҕус сылаан. Бу оҕус олус үлэһит, бүгүрү майгылаах кыыл. Бу сыл дьиэ кэргэҥҥэ уонна үлэҕэ бэриниилээх дьоҥҥо дьолу түстүүр диэн илиҥҥи гороскуоп кэпсиир. Сулустар кэпсииллэринэн дохуоттаах үп-харчы өттүнэн баайыы түстүүр сыл эбит. Оҕус сымнаҕас майгылаах, ол иһин бу сылбыт холкутук, ол эрээри туруоруммут сылга бытааннык да буоллар тохтообокко баран иһэр ордук. Оҕус бэйэтин эрэ күүһүгэр эрэнэр, кини киитэрэйдиири сөбүлээбэт. Оҕус сылын хайдах көрсөбүт? Оҕус уларыйыылары сөбүлээбэт, онон үгэс быһыытынан дьиэ кэргэҥҥэ көрсөр ордук. Эйэлээх холку, эйгэни сөбүлүүр, уонна сырдык, ыраас өҥнөрү ордорор эбит. Эҕэрдэ тылын тириэрдэр Российскай Федерация бочуоттаах үлэһитэ, Саха Республикатын үөрэҕириитин уонна спордун туйгуна, Советскай Союз Геройа Николай Алексеевич Кондаков аатынан Дьоккон орто оскуолатын директора Егор Егорович Петров. Егор Иванович Дьыккын иһийэн олохтоохторо, эһигини Дьыккын орто оскуола коллективын аатыттан тыл диэн ааттатан кэлбит саҥа дьылынан садьылаан саҥа дьылынан иһэринэн итии-истиҥ эҕэрдэ буолуохтун. Оттон бу кэлэр сылга биһиги элбэҕи күүтэбит, иҥэринэбит бу дьиҥ дьаһах ыраанын ыраанын сырыттын, торуйуорду көннөрүөххэйиҥ Уонна баҕарабыт эһиэхэттэн үчүгэй үлэни, хаачыстыбалаах үөрэҕи оҕолорго устуйаннарга эмиэ. Уонуттан бу кэлэр сылдартан биһиги Дьөккө нэһилиэгэ улахан медпиэтинэй күүтэрдэр ол курдук уонна бэлэмнии чэрчитинэн нэһилиэкпит төрүттэммитэ төрүттэммит үбүлүйэн көхтөөхтүк Ылыаххайыҥ уонна сөтүгү барыгытын саҥа дьылынан эҕэрдэ буолуохтун дьоллоох доруобай буолуоххайыҥ Бэйэтин сэмэй эҕэрдэтин тириэрдэр икки оҕо тапталлаах ийэтэ, элбэх күрэх кыайыылааҕа Ксения Дмитриева Саҥа дьыл

Бу ааспыт сылга Дьөккөммүт нэһилиэгэр Ыллыкчаан оҕо уйаана тэриллибитэ алта уон үбүлүөйдээх сылынан өссө төгүл эҕэрдэлээн туран, эһиги болҕомтоҕутугар Дьөккөн нэһилиэгин Ыллыкчаан оҕо уйаанын сэбиэдиссэйэ, Российскай Федерация бочуоттаах үлэһитэ, Саха Республикатын үөрэҕириитин туйгуна Альбина Ионовна Ионова эҕэрдэ тылын сырдатабыт. Үтүө күнүнэн убастыллаах Дьөккөн нэһилиэгин олохтоохторо! Эһигини букубаргытын Ыллыкчаан оҕо саадын коллективын аатыттан уонна тус бэйэм ааппыттан Саргылаах Саҥа дьыл кэлэн иһэринэн итиитик-истинник эҕэрдэлиирбит көҥүллээх. Биһиги икки тыһыынча сүүрбэ сылы Ыллыкчаан оҕо саада сэмэй ситиһиилэрдээх түмүктээтибит. Ол курдук, «Изумрудный город» диэн сэрэстиискэй дистанционнай куонкуруска биһиги оҕобут Егоров Айтал иккис миэстэни, международнай куонкуруска талантливый талантливые дети России диэн куонкуруска Никифоров Игорь бастакы миэстэни, Всероссийскай куонкуруска эмиэ Art талант диэн номинацияҕа Михайлова Амелия бастакы миэстэни ыллылар. Ону таһынан биһиги оҕолорбут улуустунай улуус иһигэр ыытыллар конкурсарга кыттаннар эмиэ бастаатылар. Биһиги оҕолорбут Чугдар той күн оҕото диэн конкурска бу алтынньыга ыытыллыбыт өрөспүүбүлүкэтээҕи конкурска биһиги оҕобут Иванов Руслан үһүс миэстэни ылан биһигини олуһун даҕаны үөртэ. Ити курдук биһиги оҕолорбут сити, сэмэй ситиһиилээх бу сылы үчүгэйдик түмүктээтибит. Онтон бу ахсынньы ыйга ыытыллыбыт «Лучшие всех» диэн конкурска биһиги оҕолорбут эмиэ бэйэлэрэ сэмэй ситиһиилэрдээхтэр. Ол курдук Иванов Руслан бастакы миэстэни «Художественное слово и театр» диэҥҥэ Эмиэ бу куонкуруска бу Иванов Руслан иккис миэстэни «Художественное слово» диэн номинацияҕа, Федоров Искандер иккис миэстэни «Художественное слово» диэн куонкуруска ыллылар. Оттон воспитателлар эмиэ бэйэлэрэ сэмэй ситиһиилээх түмүктээтилэр. Бу ахсынньы ыйга ыытыллыбыт Вера Харлампьевна Тимофеева юбилейдаах сылыгар биһиги воспитателларбыт Тимофеевскай педагогическай ааҕыларга эмиэ кыайыылаах буоллулар. Ол курдук Иванова Юриалла Юрьевна муҥутуур кыайыылаах аатын ылан биһигини улаханнык үөртэ. Бу конкурска эмиэ улахан бөлөххө үлэлиир воспитатель Светлана Прокопьевна үһүс миэстэни ылла. Бу ааһан иһэр сылга биһиги эмиэ бэйэбит баспытааталларбыт бу бэйэлэрэ үлэлиир ньымаларын, бэйэлэрэ үлэлиир методикаларын методическай разработка гынан таһаараннар күн сирин көрдөрдүлэр. Ону таһынан биһиги Ыллыкчаан оҕо саада алтан сыллаах өрөгөйдөөх үбүлүөйүгэр анааммыт Ыллыкчаанныын бииргэ буолуохха, ыллык устун айанныахха диэн Биһиги алтан сыллаах өрөгөйдөөх үбүлүөйбүтүгэр анаан бу АВЦЕТ кинигэ издательствотыгар кинигэ бэчээттэтэ ыыттыбыт. Биһиги бу үөрэх дьылыгар бэйэбит оҕо образовательнай агропарк диэн саҥа инновационнай бырайыагынан үлэбитин хамнаспытын саҕалаатыбыт. Үүнэн иһэр икки тыһыынча сүүрбэ биир сыл биһиэхэ Дьөккөн нэһилиэгин олохтоохторугар бука барыбытыгар үтүөннэн эрэ тосхойдун, Биһиэхэ, бука барыбытыгар, кытаанах доруобуйаны, үлэбитигэр-үөрэхпитигэр ситиһиини эрэ аҕаллын. Бырааһынньыгынан, Саҥа дьылынан күндү биир дойдулаахтарым! Дьөккөн нэһилиэгин ыаллара тыа хаһаайыстыбатынан туһалаахтык дьарыктаналлар, сайыннараллар уонна үүтэ эти нэһилиэнньэҕэ атыылаан бэйэлэрин бородууксуйаларын туһаҕа таһаараллар. Билигин эдэр тыа хаһаайыстыбатын специалиһа Григорий Русланович Грасьмар эҕэрдэтин сырдатабыт. Күндү дьөккөн олохтоохторо, тыа хаһааччытын департаментын аатыттан бэйэм ааппыттан итии истинник кэлэн иһэр саҥа дьылынан эҕэрдэлиибин. Баҕарыам этэ кытаанах доруобуйаны, тус олоххутугар дьолу-соргуну, дьиэ кэргэни куруук үөрдэ көтө сырыттыннар. Кэлэн иһэр саҥа дьылынан. Омукчаан хомус муусукатын толоруутугар үрүмэччи маҥанар, салайааччы хомусчут импровизатор Тукуяна Николаева.

араас саҥа хаһыаттары, кинигэлэри сырдатар Бүлүү улууһун киин библиотекатын филиала өҥөтө элбэх. Ол курдук араас иһитиннэриилэри, саҥа кинигэлэри Дьөккөн олохтоохторугар, үөрэнээччилэригэр сырдатар, билиини хаҥатар үлэни ыга сибээстээхтик ыыталлар. Дьөккөн библиотекатын үлэһитин Варвара Кононовна Васильева эҕэрдэтин бэлэх уунабыт. Убаастабыллаах нэһилиэк олохтоохторо уонна библиотека ааҕааччылара! Эһигини барыгытын кэлэн иһэр Саҥа дьылынан эҕэрдэлиибин! Кэлэр сыл эһиэхэ бары үчүгэйи, кэрэни уонна кытаанах доруобуйаны аҕаллын. Дьоллоох буолуҥ! Күндү көрөөччүлэрбит, бэйэтин эҕэрдэтин тириэрдэр юридическай полицейскай колледж бастакы курсун студентката Эммануила Черкова саҥа дьылынан

Араас саҥа тэрээһиннэри сырдатар, чөл суругу көҕүлүүр уонна кэлэр көлүөнэҕэ холобур буолар эдэр ыччат. Дьөккөн нэһилиэгин эдэр ыччат политикатын уонна спордун исписэлииһэ Егор Егоров эҕэрдэтин ыытабыт. Күндү Дьэкэн нэһилиэгин олохтоохторо, эдэр ыччата уонна кырачаан оҕолорбут! Бу Саҥа дьылбыт салаллан кэлбитинэн эһигитин барыгытын итиитик истинник эҕэрдэлиибин! Баҕарабын тус олоххутугар үрдүктэн үрдүк ситиһиилэри, кытаанах доруобуйаны! Санаабыккыт сатаннын, туппуккут тупса турдун диэн бу икки тыһыынча сүүрбэ биир сылынан итиитик истинник эҕэрдэлиибин! Хаҥа дьылынан, хаҥа дьолунан! Бүтүн Россияҕа уонна тас дойдулары кытта сибээстээхтик үлэлиир Почта Россия. Почта Россия нарын-намчы үлэһитин Изабелла Ивановна Степанова эҕэрдэ тылын көрөргүтүгэр ыҥырабыт. Убастабыллаах дьөккөн олохтоохторо уонна ыалдьыттара эһигитини барыгытын үүммүт Саргылаах Саҥа дьылынан Почта Россия аатыттан сүрэхпиттэн эҕэрдэ диибин бу кэлбит сыл эһиэхэ хас биирдии дьиэ кэргэҥҥэ доруобуйаны, дьолу, үөрүүнү аҕаллын, Саҥа дьылынан саҥа дьолуну! Россиябыт сэбэр сүрэҕиттэн Москва куораттан кырачаан биир дойдулаахпыт Амелия Михайлова хоһоонун бэлэх уунабыт. Не листочка, не травинки, тихим стал наш сад, и березки, и осинки скучные стоят. Только елочка одна, весела и зелена. видно ей мороз не страшен видно смелая она Күндү доҕоттоор, хас биирдии киһи күн аайы ас барахсантан сэниэ, күүс ылар. Доруобуйатыгар туһалаах иҥэмтэлээх аһы иҥэринэн олох олорор. Ол курдук, Дьөккөн нэһилиэгин олохтоохторун аһынан-үөлүнэн хааччыйа турар Ремкон маҕаһыын сэбиэдиссэйэ Наталья Викторовна Дьяконова үтүө тылларын тиэрдэбит.

Тыа сиригэр сирбит хас биирдии норуот тыын боппуруоһа, тыа хаһаайыстыбата сайдар, үрүҥ аһылыгы дэлэтэр. Дьөккөн нэһилиэгин землестроителэ, эдэр активист Никита Иванович Иванов эҕэрдэ тылын уонна эҕэрдэ нүөмэрин тириэрдэр. Күндү дьэккэн олохтоохторун, кэлбит Саҥа дьылын этиитин истиниҥ эҕэрдэлиибин, кэлэр сылга баҕарабын кытаанах доруобуйаннай, дьоллоох арбылаах буолуҥ!

Күндө көрөөччүлэр, бу иккитэнчэ сүбэ биир сылы Саха Республикатын Ил Дархана Айсен Сергеевич Николаев Сахабыт сиригэр доруобуйа сылынан биллэрдэ. Киһи доруобуйатын харыстабылын үлэһиттэрэ хас биирдии киһи олоҕун быыһыыр үлэлээх маҥан халааттаах аанньалларбытыгар муҥура суох махталбытын тириэрдиэхпитин баҕарабыт. Дьөккөн нэһилиэгин фельдшерскай-акушерскай пуун үлэһиттэрин аатыттан Саха Өрөспүүбүлүкэтин доруобуйа харыстабылын туйгуна Таисия Лазаревна Карякина эҕэрдэтин сырдатабыт. Бастабыллаах Дьөккөн нэһилиэгин олохтоохторо уонна оҕолор Олохтоох балыыһа коллективын аатыттан, кэлбит Саҥа дьылынан итиитик-истиҥник эҕэрдэлиибит! Эһиэхэ баҕарабыт, бастатан туран, доруобуйаны, чөл туругу, дьоллоох олоҕу уонна бары үтүөнү! Саҥа дьылынан, саҥа дьолунан! Дьэ доҕоттоор, оҕо сылдьан, улаатан да баран, ким үҥкүүлээбэтэх, ыллаабатах, оонньооботох буолуой? Кулууп дьиэҕэ талааннарын сайыннаран, инники олохторугар иллэҥ кэмнэрин туһалаахтык атааран, баҕар, ким эрэ ырыаһыт, артыыс, хомусчут уонна да араас култуура салаатыгар сайданнар, норуоппут култууратын өрө тутан үлэлии-хамсыы сылдьаллар. Бээтин эҕэрдэтин тириэрдэр Саха Республикатын култууратын туйгуна, хомусчут импровизатор, хомусчаан уонна хомуһун хомус ансаамбылларын салайааччыта, Сарыал култуура киинин дириэктэрэ Аял Ильич Дмитриев. Дьөккө нэһилигин олохтоохторун уонна ыалдьыттарын саҥа үүнэн эрэр икки тыһыынча сүрбэ биир сыл кэлэн иһэринэн Сарыал култуура киинин аатыттан итиитик-истиҥник эҕэрдэлиибит! Баҕарабыт эһиэхэ чэгиэн туруктаах дьоллоох олоҕу! Санаабыккыт сатана турдун, туппуккут тупса турдун, баҕарбыккыт барҕара турдун диэн алгыс тылбытын аныыбыт. Саҥа дьылынан, саҥа дьолунан! Дьэккэн нэһилиэгин эдэр ыччатын, эр бэртэрин эҕэрдэлэрэ!

Күндү көрөөччүлэр, Дьөккөн нэһилиэгэ икки тыһыынча сүрбэ сыл үлэтин түмүгүнэн салгыы номинациялары туттарарбытын көҥүллээх.

Лучший работник культурного центра «Сарыал» номинация хаһаайына буолла Пестеркова Марианна Ксенофонтовна. Лучший работник детского сада ыллыкча номинация хаһайката Иванова Юрьялла Юрьевна. Лучший работник ЖКХ номинация хаһайына Николаев Захар Захарович.

«Активист года» номинация хаһаайката Диаконова Наталья Викторовна. Өссө төгүл кыайылаахтары эҕэрдэлиибит, үлэҕитигэр үрдүк ситиһиилэри, доруобуйаны баҕаран туран уонна бары номинация кыайылаахтарыгар уонна Дьөккөн нэһилиэгин олохтоохторугар бэйэтин эҕэрдэтин тиэрдэр тыымпыттан Василий Федоров.

Күндү көрөөччүлэрбит, кэлбит Саҥа дьылынан уонна үүнэн иһэр саҥа сылынан бэйэлэрин эҕэрдэлэрин тириэрдэ кэллилэр, хоту кыраайтан Тымныы оҕонньор сиэнэ кыыһынаан Хаарчааналыын. Аныгы көрсүөххэ дылы күндү доҕоттоор. Саҥа дьылынан, саҥа дьылынан.

Айымньы барыгытын саргылаах саҥа дьылынан эҕэрдэлиибит! Баҕарабыт кытаанах доруобуйаны, үлэҕитигэр үөрэххитигэр ситиһиилэри, баҕа санааҕытыт туоллун, дьоллоох буолун! Күндү дьыккаммыт дьоно-сэргэтэ, кэлэр кэнчээри ыччата, ыраахтан чугастан кэлбит маанылаах ыалдьыттарбыт, Бу орто дойдуга олорон кэлэр сылга кэскилгэ кэҥээтин Саҥа дьылга саргыгы түксээтин, баай байылыат олохтонуҥ сиэдэрэй дьылҕаланыҥ, кырдьаҕастан сүбэтин, эдэртэн эрчимин ылыҥ, чэгиэн, чэбдик буолуҥ. Саҥа дьылынан, саҥа дьылынан!